Essalamu Aleýkum we Rahmetullahi we Berekatuh Hormatly Watandaşlar! Milli Howpuzlyk Ministri Nazar Atagaraýew saňa ýüzlenýän. Neşe gullugyň ýakylmaly zatlary saklaýan sklady bar. Weşdok sklady. Şony barlaýaňyzmy siz? Şo ýakylmany peçatlanyp, upakowka edilip, ýygnalýan sklad. Bir krupny on kilo trýek tutulyp, ujundan bir kilosi ýetmän, Kurýer kim alan bolsa şo bäş sany adamyny görkezýär. Onam gökjeli bir bankyň başlygy ýene-de dört uly wezipeli adamlar bölüşdiler. Olaryň hemmesinden narkadzel pul alyp, ýetmedik bir kile tirýeňe ýerine bolsa, borjak diýilýän ösümli goşup, kileni dolduryp zelan ýapyp ýakmany tabşyrdylar. O bäş sany uly wezipeli adam hem bir kileni öz aralarynda iki ýüz gramdan bölüşdiler. Olardan hem iki ýüz müň dollar, ýüz müň dollar we ýüz elli müň dollar ýaly pul aldyňyz. Atagaraýew! Seň habaryň barmy şu zatlardan? Şu alnan puldan şu wagtky Aşgabat şäher polisiýa müdiri 101 pozywnoýly Merdan öz hakyny aldy. Muny hem görmediňmi Mata Garaýew? Bankyň başlygy, seň adyňam bilýän. Beýleki dört sanak wezipeli adamlar siziňem atlaryňyzy bilýän. Ýöne häzirlikçe atlaryňyzy aýtjak däl. näme etýänini görjek. Hälki kurýer şo bäş sany adamyny görkezen bar-a, ony urup, seň boýnuňy almasaň, yzyňy kül ederis diýip, ony mejbur bilen hemmesiniň günäsini şoň boýnuna goýýarlar we ona söz berip, seňem ýylyňy azaldarys, sesiňi çykarma diýip, işiňi sülçäýen prokurora geçirýärler. On kile bolan tirýegiň bir kilesini tsipoçka boýunça tapyp alýarlar. Soň beýleki bäş sany adamynyň alan bir kilesi ýerinde bolsa, borjak şiräni goşup, ol kile dolup ýerini ýapdylar. Indi bolsa Durdylyýew barada. Garrygalanyň zastawasynda iki sany esger bilen bir ofiser serhetde nobatçylyga çykanda, ýagny dozora, bir uçup barýan drony görüp, dürgi bilen yzarlap tutýarlar. Üç kile tirýegi ele salýarlar. Ol tirýekleriň hem soňy alty sany wezipeli adama dirýär. Şonuň altynjysy Durdylyýew. Emma neşe gullugy drony kabul eden adamyny basyp, hem-de iki sany esgeri başga ýerik ofiserem guşka otprawka edip goýberýärler. Indi men size şäher polisiýanyň müdiri ýüz bir pozywnoýly Merdan barada gysgaça aýdyp bereýin. Merdan, ol ilki Ahal welaýatynyň narkoodealyň başlygy bolan, soň Köpetdag etrap polisiýaň başlygy bolan, AUR-yň başlygy bolup işlän. Merdanyň şu wagtky orunbasary hitrowkaly şyhlardan Allamyrat. Zalym metodikalaryň üsti bilen alnan pullaryň esasynda öz wezipelerine geldiler. Bular narkoodellaň gelenleri üçin narkoodellaň işgärleri şu güne çenli edenini edýärler. Öz içindäki işgärlerine we gerek bolsa dogan-garyndaşlaryna tirýem berýärler şolar. Çilimem berýärler, kalýanyň balam hemme zat satdyrýarlar. Onuň daşyndan hem adamlar getirip gorkuzyp gyssap pullaryny alýarlar. Şu adamlarmy kanuny goramaly adamlarymyz. Indi bolsa narko slujbaň başlygy oda şyhlardan işan aga diýýärler. Ol adam hem çoganda iki ýüz-üç ýüz müň dollarlyk Jaý salyndy. Nyýazow döwründe organ işgärleri buraya jaý gurmany gorkýardylar. Hatda iki sany jaý almanda gorkýarlar. Ýöne, häzirki wagtda bolsa, bulary idýänem ýok, görýänem ýok. Sebäbi Gurbanguly bu zatlara göz ýumýar. Onuň esady maksady özüni goratdyrmak. Neşe gullugy. Siz ýurda girýän bikanun dermanlary hem bikanun psihotropny dermanlary hem neşeleri siz kontrol etmeli. Emma näme üçin aeroporda girýän birnäçe korobkada gara lentada sarylan dermanlar Gülnabadyň aptegasyna geçirilýär. Rugsat beriň-de onda başgalarym getirip satsyn näme? Narkotik gullugy. Men entäk adyňyzy aýdyp durjak gäl. Näçe ýerde tirýek tutulanda yzy ministrlere dirände näçe pul alangyza çenli bilýän. Ministrler zamministre çenli bilýän. Wezipedäkiler bar, wezipeden aýrylyp firma ýöretýäniňizem bar. Bankirlerem bar. Bilinmeýän zat ýokdur. Entäk howlukmaň. Siziň adyňyzam aýdaryn.